Yym, dyddiad heddiw ydy'r ail o Ionawr dwy fil ac un deg wyth. Hwn ydy'r tro cyntaf dwi 'di deud o, yym... Mae'n dwy fil ac un deg wyth a dwi'n sâl a ma' stafell fi'n mess. Ond ond ma' flwyddyn yma mynd i fod yn dda dwi'n meddwl. A dwi'n gobeithio. Ond ma' lot o betha dwi isio wneud flwyddyn yma. Mae 'na ffilms dwi isio ddangos i bobl, ffilms dwi isio greu ac jyst...

Heddiw 'ma dwi isio siarad am un albwm ac un albwm yn unig. AM gan Arctic Monkeys. Y ffordd dwi'n gwrando ar gerddoriaeth ydy gwrando ar ella be sy'n y charts, gwrando ar un neu ddau cân arall. A wedyn dwi'n mynd yn obsessed, un efo album neu artist neu playlist a dwi jyst yn gwrando ar hwnna non-stop. A mis yma, Arctic Monkeys oedd o. Ac yn specific, AM. Dwi'm yn gwybod pam, ond am mis cyfa, o'n i efo'r album yma ar repeat, ddim byd arall. Ac dach chi'n gwybod pan dach chi'n ffeindio'r un cân 'na ac mae bob dim amdano fo jyst yn teimlo'n iawn iddo chi a mae'n disgrifio be dach chi'n teimlo? Wel, wnaeth hynna ddigwydd i fi efo album cyfa ac dwi erioed 'di cael teimlad fatha fo. Oedd o'n surreal ac eto jyst mor, mor dda ac dwi'n licio stwff arall Arctic Monkeys ond mae'r album yma jyst mor arbennig iddo fi a mae'r mis yma o ran cerddoriaeth fi 'di bod yn eitha one track ond mae'r trac yna 'di bod yn anhygoel. Os dych chi ddim 'di clywed am Arctic Monkeys... Croeso i Studio Tri plîs, heddiw 'di o 'ma i Studio Tri, diolch. Helo Hedydd, yym yy croeso ac yym diolch am ymuno efo ni heddiw 'ma. O, na, mae'n iawn. Diolch. Felly mae'n dod i ddiwedd mis Ionawr, su' ma' 'di bod? Su' ma' su' ma'r mis 'di bod iddo chdi? Yym, ma' 'di... Do, do, ma' 'di bod yn fis iawn ddo. Bach yn araf ond yy dyna 'di o, dechra flwyddyn de. Wel, ie, i rhei pobl mae'n well gennyf fi fynd fewn yn syth fy hun, dechrau de, ond yym pawb a'i beth y bodd, yym. Felly, be wyt ti wedi cyflawni yn union y mis yma? Pa pa waith ti 'di bod yn wneud? Hmm.

Sa'm yy dwi 'di... Gwaith ysgol, ti'n gwbod ma' gwaith ysgol yn cymryd lot o amser a dwi'n gorfod gweithio ar hwnna. Ia ond ia ti ti efo digon o amser ond tydi hynna ddim yn issue mawr. Yym gawn ni dros hyn symud mlaen? Cwestiwn nesa os dim ots. Yndi yndi.

Gosh, dwi'm yn gwbod. Dwi jyst yn gwbod. Bravery. Ti'n depressed? Na, na, dwi'n dwi'n mynd yn mad. Dwi dwi'm yn gweithio, jyst dwi'm yn neud dim byd. Dwi jyst yn procrastinatio drwy'r adeg. Y ffaith ydi, os dwi'm yn gweithio, dwi jyst yn ecsblowdio yn diwedd. Gwneud gwaith a gwneud rwbath sy'n gwneud fi'n hapus. Just a dream. Na, ceisiau. Mae pethau'n digwydd efo pobl, mae'n jyst yn chwarae pen fi ti. Ti'n gwybod bod chi'n gallu siarad efo ni unrhyw bryd ti eisiau. Dwi'n gwybod, ond nes i ddim. Mae'r dynes wedi landio fama, nes i'm, nes i'm deutha neb a nath, nath brain fi jyst chwalu fo. Na. Dio mor ddrwg a hynna. Na, ti gwbod, dwi'n dramatiseiddio bob dim. Ond, mae 'di bod yn fis bach od. Felly be ti'n mynd i wneud? Trio gadael o fynd.